mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news wo tevhela news weekly quarter reports na mpho felicia mudau Sa nga mec vhahatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o totosa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Tshavhane khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa mupondiwa ane a ḓivhea nga Lufuno Mavhunga. Kha vhoṱhe vhane khamusi Lufuno Mavhunga a vha tshi to mu humbula zwavhuḓi. Ndi uḽa mugudiswa wa miṅwaha ya fumi-ṱhanu we a ḓo ḓihaṱula vhutshilo hawe nga u nwa philisi nga nḓila yo kalulaho zwi tshi tevhela u ṱaha ha vidio kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou rwiwa nga muṅwe mugudiswa ngae ngei tshikoloni tsha Mbilwi nga ṅwaha wa gidimbili fumbili-thihi. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, Ndi mulandu une wo dzhena fhaḽa Thohoyandou Magistrate Court nga Musumbuluwo wa vhege ino hune ri tshi lavhelesa hoyu mulandu u a pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vho fumbili ṱahe Tshimedzi gidi mbili fumbili ṱhanu kha ri fhe zwinzhi nga vha tshiimiswa tsha Relman Foundation Vho Itani Calvin Nengudza vha tshi ṱalutshedza. Kha ri zwi khwaṱhisedze hafha sa Real Man Foundation uri mulandu wa Lufuno Mavhunga u kha ḓi tou vha hone, u hone kha rolo. Na zwino ri tshi khou amba nga u rali wo vha wo dzhena nga Monday honoyu une ra khou bva khawo we ha ḓo itiwa zwoṱhe zwe zwa itiwa. Vha ḓo zwi elelwa uri mulandu houḽa ni nga ndavha ya uri muhumbulelwa o ita a kha ḓi vha under age. Na zwino musi mila miṅwaha yawe yo no fhira, fhedzi mulandu honoyo u ya nga mulayo u ḓi sengiwa kha khothe ya vhana nga u tou ralo. So u nga zwi khwaṱhisedza uri wo dzhena nga nga Monday. So fhedzi zwo iteaho ndi zwezwo zwa uri wo ḓo fhiriselwa phanḓa. u ya dzi 29. Zwi amba uri ri ḓo dovha hafhu sa tshiimiswa ra farana zwanḓa na lushaka na vha muṱa ri tshi humela khothe nga dzi 29. Ri bvela phanḓa na u dovha hafhu u khunyeledza New Supreme Court Reports ngo lavhelesa miraḓo miṱanu ya mmbi ya vhupileli ha lushaka lwa ḽa Afrika Tshipembe hu tshi katelwa na swole ḽa mufumakadzi khathihi na vhadzulapo vhavhili vha shango ḽa Zimbabwe vha sinaho maṅwalo ndi vhane vha khou lavhelela u ḓivhonadza phanḓa Khothe ya Madzhisiṱaraṱa wa Musina nga ḽa vhu fumi malo Tshimedzi gidi mbili fumbili ṱhanu. Vha humbelwa avho ndi vhane vha khou livhana na milandu ya vhuyaḓa, zwi tshi katela u vha na zwidzidzivhadzi zwi siho mulayoni, vha humbelwa vha miṅwaha ya vhukati ho thoma ha ya fumbili rathi khathihi na fuiṋa mbili. vho farwa nga ḽa vhuvhili ḽa vhu fumirathi Khubvumedzi gidi mbili fumbili ṱhanu nga murahu ha musi mushumo wo ṱanganelanaho wa tshigwada tsha mushumo wa tshipholisa ngei Musina na Beitbridge na zwinzhi kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba vha tshi ṱalutshedza. Five members of the South African National Defence Force

forcing smugglers to abandon 24 boxes of illicit cigarettes, six boxes were later found hidden inside a temporary military camp. ndi hone u guma ha news weekly court reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri a Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.